Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministri, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Mr. Speaker, Membri Parlamentari, Presidenti Emeriti, Monsignor Arċisqof, Prim Mħallef, Eċċellenzi, Sinjuri. Malta Repubblika għalqet sena oħra. Din is-sena bħas-snin li mgħoddija kienet waħda muvimentata, b'esperjenzi mhux mistennija, bi ġrajjiet li tawna sodisfazzjon u oħrajn li niktuna. Sena li dewqitna tomiet kollha tal-ħajja. Tnax-il xahar Repubblikani li mexxewna fil-wita u t-tlugħ ta' jiem ordinarji li bħala poplu ilkoll bakkarna u ssarajna fihom. Filwaqt li t-teatru ta' ħafna minn azzjonitna baqa' pajjiżna, iż-żewġ avvenimenti internazzjonali tal-ġimgħat li għaddew fakkruna li l-vokazzjoni tagħna, dik ta' oażi ta' sliem u ta' pont interkulturali fil-qalba tal-Mediterran, mhumiex sempliċement metafori għall-konsum lokali. Il-konflitti u t-terroriżmu li qed iseħħu qribna, madwarna u lil hinn minna jġegħluna nifhmu aktar kemm il-vokazzjoni tagħna ta' poplu li jgħożż il-paċi trid tibqa' tiddetermina ħidmietna b'risq niesna, b'risq il-popli ta' madwarna u b'risq l-umanità kollha kemm hi. Min-naħa l-oħra, il-ħarsien u s-sigurtà tagħna jridu jibqgħu temi ewlenin fuq l-aġenda nazzjonali tagħna. Nappella lill-mexxejja politiċi tagħna u lill-poplu Malti kollu kemm hu biex ningħaqdu u ma nintilfux f'battibekki żejda li jifirduna u li jagħmluna aktar suxxettibbli quddiem ġrajjiet u sitwazzjonijiet li quddiemhom irridu nkunu b'saħħitna. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħi, irrid nirrifletti magħkom dwar xi sinjali li ddominaw f'din is-sena u li jolqtuna mill-qrib bħala poplu. Nibda l-ewwel b'nota personali. Irrid nistqar li l-ħidma tiegħi mill-qrib ma' eluf ta' nies ta' rida tajba tatni ħafna sodisfazzjon u kuraġġ biex nibqa' għaddejja bi programm ambizzjuż li għandu l-għan li jlaqqa' eluf ta' nies f'ħidmiet differenti. Xogħol li jvarja mir-riċerka, konferenzi u diskorsi, għall-ħidma fil-komunità, filantropija, proġetti ta' solidarjetà u li jippromovu l-empowerment. Għalija din is-sena kienet vjaġġ ta' mħabba li ffoka fuq is-sustanza tal-ħajja, aktar milli fuq il-frilli u s-superfiċjalità. Kienu n-nies, bl-eluf tagħhom, li b'kelmiethom u bl-esperjenzi tagħhom ipperswadewni li din il-Presidenza għandha tkun aktar minn parati tqegħid ta' bukketti u kuruni u diskorsi ċerimonjali. Ħafna kienu dawk li talbuni biex mill-Presidenza inkun spallithom u leħinhom. Dan id-dmir aċċettajtu bil-konsegwenzi li din id-deċiżjoni ġġib magħha. Filwaqt li naċċetta li ż-żmien huwa l-akbar mgħallem u d-dettalji jinbidlu, il-ħidma Presidenzjali tiegħi, imnebbħa mis-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali, se tibqa' kostanti sa tmiem il-mandat tiegħi. Ir-Repubblika twieldet f'ekonomija fejn xogħol il-mara, l-aktar fil-fabbriki tat-tessuti, kien determinanti biex iżomm iżżomm il-pajjiż fil-wiċċ. Dan il-fatt storiku, li ftit li xejn huwa mfakkar u ċċelebrat, ipoġġi lill-mara fiċ-ċentru tal-iżvilipp ekonomiku ta' pajjiżna. u jfakkarna li l-preżenza tal-mara fl-ekonomija f'kuntest ta' ugwaljanza fit-trobbija tat-tfal hija indispensabbli. Sfortunatament, minkejja l-iżviluppi li seħħew fil-qasam tal-ugwaljanza fis-snin Repubblikani, ninnota li għad baqa' ħafna xi jsir biex il-mara Maltija tkun aktar preżenti u viżibbli fil-ħajja pubblika ta' pajjiżna. Ninnota wkoll li s-suċċess femminili fil-qasam edukattiv f'pajjiżna, ippruvat empirikament minn studji internazzjonali u lokali, mhuwiex jissarraf f'pajjiż aktar ekwu fil-qasam tat-tmexxija pubblika u privata. Indikaturi Ewropej juru li n-nisa Maltin għadhom fil-periferija tal-inħawi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet l-aktar importanti. Din l-inġustizzja soċjali u dan id-defiċit demokratiku rridu nindirizzawh b'aktar ħeġġa u b'wisq aktar ħeffa. Nemmen li bi preżenza ferm akbar ta' nisa kompetenti fit-tmexxija, il-pajjiż jista' jieħu deċiżjonijiet jirrispettaw l-interessi, ir-realtajiet u fuq kollox id-drittijiet ta' firxa ferm akbar tal-popolazzjoni tagħna. Fl-istess ħin, ninsab konvinta li aktar ma l-mara tkun imbegħda mit-tmexxija u mill-inħawi tal-poter, aktar joktru l-possibiltajiet t'abbuż, t'esplojtazzjoni u titnaqqas il-valur tal-ħajja, il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Sadanittant, l-aħbar li f'dawn il-jiem smajna li l-ugwaljanza se tkun parti mill-aġenda Ewropea għas-sena u nofs li ġejjin permezz ta' tliet presidenzi konsekuttivi, inkluża Malta, għandha tagħtina ftit tat-tama f'dan il-kuntest. Filwaqt li f'din is-sena kelli ħafna okkażjonijiet biex nifraħ ma' nies li jinsabu f'relazzjonijiet mill-isbaħ, ma nistax ma nesprimix l-inkwiet personali tiegħi għar-rapporti dejjem joktru ta' vjolenza domestika. Għandna raġun ninkwetaw dwar l-atti terroristiċi Iżda nsibha stramba ħafna li ftit li xejn donnha rridu nitkellmu dwar nisa u rġiel Maltin, ħafna aktar nisa minn irġiel, itterrorizzati fi djarhom, ta' kuljum u fis-silenzju. Il-vjolenza domestika hija marda soċjali li teħtieġ attenzjoni immedjata. Il-fatt li n-nisa huma l-akbar vittmi ta' din l-aggressjoni twassalni biex nikkonkludi li l-vjolenza domestika mhix sempliċiment marda personali iżda sintomu ta' kundizzjoni soċjali, il-patrijarkija, li qiegħda tnaqqar id-demokrazija fil-pajjiż. Il-kampanja tan-Nazzjonijiet Uniti, il-He for She Campaign, li tagħha l-Presidenza Maltija hija msieħba preferuta, Għandha l-għan li twasslilna l-messaġġ li l-irġiel għandhom ikunu protagonisti fil-proċess tal-bini ta' soċjetajiet aktar ekwi, inklussivi, djalogali, ġusti u meħlusa mill-vjolenza. Filwaqt li nistenna aktar azzjoni konkreta u mgħaġġla f'dan il-qasam, irrid nesprimi s-solidarjetà tiegħi mal-vittmi ta' kull tip ta' aggressjoni. Sikwit ninsimgħu l-għajta li fl-għaqda hemm is-saħħa. Ma nistgħux nibnu flimkien Repubblika b'saħħitha jekk bħala ċittadini ma nirrikonoxxux li l-vjolenza verbali f'pajjiżna qiegħda dejjem tiżdied. Meta għamilna l-mikrofonu u l-internet aktar aċċessibbli, ħsibna li d-demokrazija kienet se tissaħħaħ. Jidher ċar iżda li d-defisit edukattiv fl-użu etiku tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali qiegħed iwassalna biex inkissru aktar milli nibnu din is-soċjetà. B'umiltà nistaqsi jekk wasalniex f'punt li t-tgħajjir u l-aggressjoni verbali sarux tant normalizzati li ma nafux ħajja differenti minnhom. Jekk is-suspett tiegħi huwa fatt, nibda nifhem għalfejn għadd ta' nies validi qegħdin jaħarbu l-ħajja pubblika. Nifhem li ftit huma dawk li lesti jiġu mgħajra għal dak kollu li għamlu u jistqarru. Sadanittant, se tkun ir-Repubblika tagħna li ser tħallas bl-imgħax għad-deterjorazzjoni inkwetanti fil-mod kif nitkellmu ma' xulxin. Din is-sitwazzjoni ġġib quddiem għajnejja lil tant tfal u żgħażagħ li kellmuni dwar l-esperjenzi ta' bullying f'ħajjithom u l-effett li dan ħalla fuqhom kemm jekk ġew bullied kif ukoll jekk raw lil min jiġi bullied. Għaldaqstant nappella lilna l-adulti biex inżommu quddiem għajnejna li l-eżempju ikaxkar. Ir-riċerka fl-edukazzjoni kompliet ittina aktar indikaturi dwar l-istat ta' dan il-qasam tant importanti għall-pajjiż. Il-pajjiż jonfoq qrib is-sitta fil-mija tal-prodott gross domestiku f'dan il-qasam. Minkejja l-isforzi li saru matul is-snin, ir-riżultati fl-edukazzjoni għadhom mhux jirriflettu l-isforzi u l-infiq li sar u qiegħed isir fis-settur. Irrid nirrikonoxxi wkoll ix-xogħol kbir li sar u qed isir minn eluf ta' ħaddiema fil-qasam. Minkejja dan, il-fatti għadhom juruna li għad għandna wisq tfal, żgħażagħ u adulti li ma jarawx l-edukazzjoni u t-taħriġ bħala parti integrali minn ħajjithom. Wisq aktar inkwetanti huwa l-fatt li minkejja li r-rata ta' tfal u żgħażagħ li jħallu l-iskola kmieni naqset matul is-snin, numru kbir ta' tfal u żgħażagħ għadhom joħorġu mis-settur obbligatorju bla ħiliet bażiċi. Ħafna minn dawn it-tfal u ż-żgħażagħ, kif turi r-riċerka li saret mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, Huma kkundannati għal ħajja prekarja, nieqsa mis-sodisfazzjon li taf tagħti l-ħajja, u jgħixu f'kundizzjonijiet materjali fqar, fl-eskużjoni soċjali, u fi stat ta' saħħa fiżika, emozzjonali u mentali diffiċli. L-istess riċerka turina li hemm qasma kbira soċjali f'dawk li huma riżultati edukattivi, b'dawk ta' livell soċjoekonomiku baxx fost l-aktar rappreżentati fin-nuqqas ta' suċċess edukattiv. Hawnhekk naqbel mal-Professur Carmel Borg, riċerkatur ewlieni fil-qasam edukattiv, li ddeskriva lil pajjiżna, f'dal-kuntest, bħala gżira ta' żewġ Maltiet. Soċjetà b'distakk kbir fil-qasam edukattiv hija soċjetà maqsuma soċjalment u ekonomikament. Ma nistgħux nippretendu li għandna soċjetà demokratika meta l-aċċess għall-għodod bażiċi tad-demokrazija u għall-frott l-ekonomija mhumiex mifruxa b'mod ekwu. Aktar milli nippersonalizzaw il-problema, irridu lkoll nifhmu li n-nuqqas ta' suċċess fil-qasam edukattiv għandu l-għeruq tiegħu f'azzjoni soċjali dgħajfa. L-isfida hija kbira. Għalhekk jekk irridu nindirizzaw bis-serjetà din il-problema, ma nistgħux nindirizzaw lill-individwu waħdu u rridu morru lil hinn mill-edukazzjoni. Nappella biex dawk kollha li jaħdmu fil-kamp soċjali jingħaqdu mal-iskejjel, mal-familji u mal-komunità biex b'mod assertiv u ħolistiku jaħdmu biex jitkissru ċ-ċrieki interġenerazzjonali ta' dipendenza, apatija lejn il-ħajja, fataliżmu, kumpless ta' inferjorità, u aspirazzjonijiet baxxi. It-tfal u ż-żgħażagħ jenħtieġ li nisimgħuhom. Huwa dritt tagħhom li jiġu mismugħa. Huwa dmir tagħna li nisimgħuhom, nagħrblu x'jgħidu u nieħdu l-azzjonijiet li hemm bżonn. Irrid nisħaq fuq il-ħtieġa li dan il-pajjiż jiżviluppa l-proċessi meħtieġa biex dan id-dritt nagħtuh lil uliedna, mhux okkażjonalment, iżda bħala parti mill-proċess ta' kif naslu għad-deċiżjonijiet. Min-naħa l-oħra, Infakkar f'aktar drittijiet li uliedna għadhom imċaħħda minnhom, minkejja li Malta ilha firmatarja tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal sa mill-1990. Sal-lum għadna mingħajr liġi komprensiva dwar id-drittijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ u aktar minn hekk mingħajr la dwar il-ħarsien tat-tfal barra mid-dar. Għalhekk inħeġġeġ lill-Parlament Malti biex ma jitlifx aktar żmien u jġib fis-seħħ il-liġijiet meħtieġa biex lit-tfal u ż-żgħażagħ Maltin nagħtuhom l-għodda meħtieġa li jagħmluhom ċittadini sħaħ ta' pajjiżna. L-istudju li saru mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà u l-laqgħat tal-fora fi ħdan l-istess struttura juru biċ-ċar li l-prekarjat u l-faqar huma fost l-akbar ostakoli għall-edukazzjoni tul il-ħajja u għall-mobbilità soċjali. Nies fil-komunità, riċerkaturi lokali u diversi dokumenti lokali u internazzjonali jfakkruna li l-faqar għadu jħabbat fuq il-bibien tas-soċjetà tagħna. Infakkar li numru sew ta' dawk meqjusa bħala viċin tal-linja tal-povertà huma fqar li qegħdin jaħdmu jew pensjonanti li ma jistgħux ilaħħqu mal-ħajja jew li ma jistgħux jiggarantixxu lilhom infushom ħajja ta' kwalità. Wieħed jittama li l-miżuri li ttieħdu f'Settembru ta' din is-sena fil-konfront tal-faqar fost it-tfal u ż-żgħażagħ u l-miżuri li għandhom jidħlu fis-seħħ minn Jannar li ġej fil-konfront ta' xi pensjonanti, iħalli l-impatt pożittiv mixtieq. Irridu nkomplu nfakkru li fid-definizzjoni tagħna ta' demokrazija repubblikana bbażata fuq ix-xogħol, insibu d-drittijiet u d-dinjità tal-bniedem li mingħajr mingħajrhom ebda demokrazija ma tista' tistagħna. Il-faqar jhedded dawn id-drittijiet u d-dinjità li jistħoqqlu l-bniedem. Dan huwa żmien mill-aktar opportun għal pajjiżna biex nindirizzaw mhux biss il-faqar, iżda wkoll il-wellbeing tas-soċjetà Maltija fid-definizzjoni wiesgħa tagħha. Dan għaliex Malta qed tirreġistra tkabbir ekonomiku mill-aktar sinifikanti. Ninnota li filwaqt li għall-ekonomija rnexxielna niżviluppaw għodda biex inkejluha, għadna ma rnexxilniex niżviluppaw għodda effettiva biżżejjed biex inkejlu l-wellbeing tagħna. Għalhekk inħeġġeġ biex nieħdu l-opportunità biex niżviluppaw l-għodda għall-kejl tal-ġid soċjali. L-imġiba tal-politiċi tagħna kienet tema rikorrenti din is-sena li waslet biex tintemm. Il-partit itlewmu fuq kull aspett tal-ħajja. Dan għamluh bl-aktar mod pubbliku, sikwit l-akbar mod aggressiv. Ebda partit ma ħareġ rebbieħ minn din il-battalja. Kienet Malta li tilfet bil-kbir. Sadanittant, il-fiduċja fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż kompliet titnaqqar. Dawk li jixtiequ l-ġid lir-Repubblika huma mxennqin biex jaraw titjib fl-imġieba tal-politiċi tagħna kemm fil-Parlament kif ukoll barra. Hemm bżonn urġenti li l-politika tirkupra l-prestiġju li tilfet. Dan tagħmlu biss bi mġieba eżemplari u etikament korretta. Dan li qed ngħid għall-politiċi japplika wkoll għal istituzzjonijiet oħra li numru minnhom kienu fiċ-ċentru tal-aħbarijiet matul is-sena. F'dan il-kuntest, bla dubju, jidher ċar li riforma kostituzzjonali saret urġenti. Nappella biex ilkoll nogħlew 'il fuq mill-politika partiġġjana u ningħaqdu biex nirrevedu u nsaħħu l-istituzzjonijiet li fuqhom hemm mibni l-ħarsien tad-demokrazija u d-drittijiet tal-poplu tagħna. B'sodisfazzjon ninnota soċjetà ċivili aktar viżibbli, assertiva u konkreta. Nerġa' ntenni l-konvinzjoni tiegħi li s-soċjetà ċivili hija kolonna importanti li fuqha tisrieħ id-demokrazija. Is-soċjetà ċivili taħdem ma' u għal komunitajiet tagħna u l-għerf esperjenzali u professjonali miġmugħ minnha huma element indispensabbli għall-ġid tas-soċjetà. Din is-sena smajna ħafna bil-kelma sostenibilità. B'dispjaċir inħares lura fis-snin u ninnota li l-iżvilupp ekonomiku mhux dejjem sar b'rispett lejn l-ambjent ta' pajjiżna. Riżorsi naturali nqerdu, il-bijodiversità tnaqqret u l-ħajja selvaġġa tfaqqret. L-ilma, dritt ta' kulħadd, huwa mhedded. L-ispazji pubbliċi ċkienu. L-istudju dottorali ta' Peter Fsadni jurina wkoll li xi wħud mill-iskejjel tagħna huma saħansitra ambjenti perikolużi għas-saħħa tat-tfal u ż-żgħażagħ. Dan huwa parti mill-bilanċ ta' snin kbar ta' żvilupp bla rażan li għalaqna fi spazji limitati u li qed imarduna. Proċess li donnu m'għandux tmiem. Quddiem dan it-tfaqqir ambjentali, inwissi li ma nistgħux nippritkaw lid-dinja jekk aħna nibqgħu periti tal-qerda f'pajjiżna. Dan l-appell qed nagħmlu f'isem it-tfal u ż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin li regwalment jitkellmu miegħi fuq kemm jixtiequ li Malta tagħna toffrilhom ambjent li jagħtihom ħelsien mill-anzjetajiet u jagħtihom sens ta' well-being. Hu għalhekk li rrid nappella lill-parlamentari kollha tagħna biex jingħaqdu jiżviluppaw flimkien viżjoni u politika nazzjonali ambjentali b'risq uliedna. Sadan it-tant bdieqa inkompli ninnota li xtutna baqgħu ilmet il-mistħija u l-mewt. Eluf ta' missirijiet, ommijiet u ulied imbelgħu mill-baħar li kellu jwassalhom biex isalvaw ħajjithom. Insellem il-memorja ta' ħutna bnedmin mejtin u nesprimi d-diżappunt tiegħi li l-akbar interess tas-setgħana donnu huwa li nżommu n-nies 'il bogħod minn xtut l-Ewropa aktar milli ntemmu l-abbuż ta' dawk l-artijiet li jistgħu jsostnu ħajjet il-miljuni. Fl-aħħar nett, nemmen bis-sħiħ li Repubblika bbażata fuq il-ħniena ma tiqafx tipprietka l-umanità qabel il-profitt, id-dinjità tal-bniedem qabel il-fruntieri, u drittijiet umani fuq il-karità okkażjonali. Ninnota li mhux dejjem qed jirnexxielna nagħmlu l-għażliet etiċi tagħna. Id-dekadenza qiegħda tnawwarna u tbegħedna minn dawk il-valuri li żammewna flimkien fl-aktar mumenti diffiċli tal-istorja tagħna. Nixtieq nemmen li għadna fil-ħin biex nimmaġinaw Malta morali differenti milli qed issir u dan nagħmluh b'rispett lejna infusna bħala adulti, b'rispett lejn uliedna ħajjin u b'rispett lejn dawk li għad iridu jitwieldu. Għalhekk, nawgura sena Repubblikana oħra aktar etika, ekwa u ġusta lil kulħadd. Grazzi.